Grammar tawngkamah chuan a en leh da te hi article tih an ni a. Heng thu mal pathum te hi sub tanga hman nasat ber ber te an ni. Da phei hi chu English word hman nasat ber niin zirchiangtu te chuan an sawi a. A hi hman nasat lama pangan a niin en hi sawmthum pahnihna a ni thung. A en leh da te hi parts of speech ah chuan, adjectives, an ni a, chumi awmzia chu noun hrilhfiahtu tihna a ni. A thawhmal ang ngauh ngauh hi chuan awmzia an nei lem lova, mahse sentence dang nena dah dun an han nih chiah hian an pawimawhna te lo lang chhuakin thuawmzia ti danglam dawh theitu an ni ta thin a, examna angah te a hmansual a nih chuan mark hloh theihna hial te an ni ve a ni. Le, heng article pathum te danglamna leh an man hun tute chu a mal te tein hi lo zir ho ila. A hmasa ber e. E, a tang hian bul i tan ang hmiang. E hi pakhat sawiina, singular, a ni tih hre basa ta ila, kan sawi tawh ang khan noun nen a inkawp thin. E hian thil koh bik ren run a nei lem lo va, chumi awmzia chu a sap thung tak chuan a specific lo a ni. Kan hriat fiah zawk nan entirna nen in sawi ang aw. I would like to see a movie ti ta ila, Mizo ṭuk chuan Movie ka en chak tihna mai a ni. Zawhna awm ta erawh chu eng movie nge, eng film nge a en duh? Avenger nge, Rambo nge, Singama nge, Korean film nge, Pu Remthanga film nge nia Valbawiya film zawk I would like to see movie kan tih rik ngawt chuan kan movie en duh ber chu kan sawi chiang lo va. Kan specific lo tihna anih chu. Eng flim pawh ka en duh e tihna ang tluk a ni. My daughter really like a dog ti leh ta ila. A dog kan tih rih ngawt chuan eng ui breed ber nge kan sawi chiang tlat lo. Bulldog nge, Chihuahua nge, Husky nge, German Shepherd nge zo ui. A dog a tih chuan a fanu chuan ui hrim hrim a lawm tihna ang a lo ni leh ta a ni. En awmzia leh a man hun tur i en leh ta ila. En leh a hian inanna pahnih an nei a, chungte chu singular an nih ve vena leh unspecific lohna hi a ni. Specific awmzia chu kawh leh tih bik chiah a nei lo tih ila a ni kan tih tawh kha. An man hun a danglam na erawh chu hei te mai hi a ni. En hi chu noun ro ro ah pawh vowel anga ri te ah hman a ni bik. Eng nge vowel chu? Vowel te chu alphabet sawmhnih paruk zinga panga A, E, I, O, U te hi an ni. Entirna han pe ila fiah kuar mai ang. Sai hi sap tawng chuan elephant a ni. Sai pakhat ti dawn ta ila E elephant kan ti mai dawn em niang? Ti mai lo ve. N elephant tih tur a ni. Hei a chhan chu elephant tih ri inṭanna hi vowel pakhat a tih a rik vang a ni. Chutiang zelin artui pawh hi an egg, apple chu an apple, fahlah chu an orphan, mi chiang chiah lo chu an idiot. An chungchanga kan hriat reng tur pakhat chu alphabet-ah ni lovin a rik dana a inhngahna hi a ni. chu chu sawi zau lawk ila darkar hi sap tawng chuan hour tih a ni a hour in tana chu age daih a ni age hi vowel a ni lova age in in tan mah se a hour ni lovin an hour tih tur a ni a chhan chu age hi lam rik a ni lova hour hi o anga a rik vang a ni entira dangte chu an honest, an heir, an honorary leh a dang te. The hmanna te i lo sawi leh ila. The hi a leh an nena a danglamna chu a leh an ang lo deuhva thil sawi bik a neih fakna sap tawnga a specific na hi a ni a. Chu bakah chuan pakhat leh a aia tam singular leh plural a a hman theih ve ve na hi a ni. The hmanna chi hrang hrang te chu pakhat tiat tiatin i lo sawi ila. Thil pakhat chauh awm sawi dawnin da hi hman a ni. Entir nan, Roman Catholic Pope hi tunah hian pakhat chauh a awm a, pakhat chauh a nih avangin E Pope tih awm tak a ni. Mahse khawvelah amah ang reng reng an awm lo avangin The Pope tih a ni a. Chutiang zelin The President of India, The Moon, The Earth leh dangte. A pahnihna chu thil dang aia chung chuang bik sawi nan hman a ni. Chu chu a sap tawng chuan superlative tih a ni a. Entirna te chu, He is the tallest boy. She is the prettiest girl. It is the oldest building. The hmanna pathumna chu, kan sawi tak ang khan the hi chu a specific hle a. Entirna'n. Kan bul velah mipa naupang eng emaw zat awm ta sela, heti hian ka bula mi hnenah sawi la, Look at a boy! tiin ka specific loh em avang chuan, Tu ber saw maw? tiin min zawt let thei a ni. Look at the boy! ti thung ta ila chu ka kutin chu mipa naupang ka sawi tak chu ka kawk va thung ang. Ka sawi ber chu a hre sat tawh mai dawn a ni. The hmanna palina chu lui, ramngaw, thliar kar, thla ler leh tui finriat angah te hian a ni. Entirah te chu The Indian Ocean, The Andaman and Nicobar Island, The Amazon, The Sahara leh a dang te The hi chinchin vu hmingah hmanna a ni bawk. Entirna te chu The Hindu, The Times of India leh The Washington Post. The hi musical instrument ah hman thin a ni bawk, the guitar, the piano, the flute leh dang te. I hriat chian leh fiah zawk nan en nawn tluk tluk mai teh le.